Тарас, мӕмӕ мӕнӕ иу риссаг фӕрсӕн ӕндыдтынц. Мӕнӕ электроцинчы хъуыддагмӕ та цы цӕстӕй кӕсӕм зӕгъӕм? Ӕз мӕхирдыгӕй ой зӕгъын ӕмӕ ӕз афтӕ хъуыды кӕнын мӕхӕдӕг. Электроцинк Ирыстоны адӕмӕн пайдайӕ никуы ницы радта зиан йеддӕмӕ. Зиан та ахӕм зиан, ӕмӕ нисхӕссӕн зиан ӕмӕ нӕ фидӕны фӕлтӕртӕ махӕн ӕнӕсахъат куы нӕ уой, уӕд мах нын цавӕр фидын? Ӕмӕ мах барӕй абон нӕ уды барӕй уый куы бауадзӕм, мӕнӕ кусӕн чъыгы кӕмӕндӕрты пайда у, уӕд мах раст не стӕм. Хуыцауы раздӕр не стӕм раст, стӕй нӕ фидӕны фӕлтӕрты раздӕр раст не стӕм. Уый то, что это даже тынг раст у. Электротинг Йӕ ном куыд у Цинк, уый бӕргӕ пайда у кӕмӕндӕрты, кӕмӕндӕрты цыдӕрты, фӕлӕ Ирыстоны адӕмӕн цы пайда у? Ӕмӕ Ирыстоны адӕмӕн зианы йеддӕмӕ бӕргӕ дзы чидӕртӕ йӕ бинонтӕ хӕссы, фӕлӕ дзы бирӕ хӕссинаг сывӕллӕтты дӕр баззади. Мӕнӕ нӕ фӕдзурынц, ӕз ма дам мӕ фыддӕр дзы куыста, мӕ фыды фыддӕр дзы куыста, ма ныр дӕр ӕгас дӕн. Уый бӕрц дзы куыста, ӕз электрочинкӕн йӕ фарсмӕ фӕкуыстон, дӕлӕ автоколонна 12-10-30 лет бакуыстон. ӕма-иу йа фӕздӕг ку рбакалди етӕка, уӕд дзы улӕфӕн нӕ уди, улӕфӕн. Ӕма дын ку зӕгъон, ку зӕгъон, хер мӕ ка радӕмӕ хеуӕдӕттӕ мемӕ чи кустаудӕттӕй ма исчи гас иссӕгӕ, вӕццӕгӕн хеуйдӕрсӕн вообще къантори кустӕй та иу дӕр ничего али хеуӕдӕ, ма мӕнӕй кӕстӕрддӕр берӕ уди, уой тхӕн ӕма уой фӕулӕфӕдысты. Ма сӕм ахӕм берӕ низтӕ Мӕнӕ йӕ нӕ дзурынц. Мах дохтыртӕ не стӕм, мах кувӕг адӕм стӕм, мах дзуары лӕгтӕ стӕм. Ӕмӕ сидӕм гъеумӕ. Нӕ Ирыстоны кӕстӕртӕ, нӕ Ирыстоны райсомы бон куы нӕ хъуыды кӕнӕм, уӕд кӕмӕндӕр пайда у. Чидӕр дзы хца кусы бирӕ, чидӕр та дзы йӕ бюджет хъӕздыг кӕны. Мӕн дзургӕ кӕнынц, дзургӕ цӕуылдӕр кӕнынц, кӕнгӕ нӕ фӕкӕнынц. Ӕндӕр дзургӕ бирӕ кӕнынц мӕнӕ райсом автовзор, райсом хъуыддаг фӕкӕнынмӕ хъавынц. Уый фӕстейӕ аззайӕмӕ да ӕндӕр хъуыддаг ракӕнынц размӕ. Ӕмӕ йын райдыдтой дзурын. Фехъуыста, хи цас ыл фӕдзырдтой. Ныртӕккӕ та йӕ уызджы йӕ телевизор дӕр йӕ программӕ цӕуы, кусы, скодтой йӕ ногӕй мӕ та кӕй ӕлхӕндзыстӕм, балхӕндзысты, мах бон уым цы у фсидӕм, ӕрмӕстдӕр нӕ бон у фӕсидын махӕн. Ирыстоны хицауадмӕ дӕр, Ирыстоны адӕммӕ дӕр Нӕ райсомы бон нӕ сывӕллӕттӕ кӕнӕ силикозниктӕ уыдзысты, кӕнӕ иууыл дӕр низджынӕй ӕмӕ нӕ, нӕ, нӕ ӕнӕуый дӕр нӕм тынг бӕллынц алырдыгӕй. Нӕ Ирыстоны ӕгъдӕуттӕ ахӕм хорз кӕй сты ӕмӕ ахӕм рӕсугъд кӕй сты, афтӕ нӕм бӕллӕг адӕм бирӕ и. Ӕмӕ нӕ фесафын, нӕ фесафындзинад чи у, ууыл кусынц тынг рагӕй. Фӕлӕ сӕ уайгӕ ничи кӕны, уитхӕн ӕмӕ ирон лӕг никуыма ницы хабарӕй тӕрсы. Мӕ не уый зӕгъын ныр ба. Кӕдӕр загъдау, дыгуронау дӕр дзор Еуцы электротинг не сом бонӕн у тынг ӕвзӕр кӕстӕртӕн. Тынг Нӕхи кӕмӕй бахъахъхъӕнӕн еуей уци электросинк, ӕма гӕнӕн нӕмӕ амал уӕд сидӕм, фӕндынӕ ма уӕм сидӕм, уӕхӕдӕг ӕй ӕнӕмах сидтӕй. Нӕ хицауад хорз уынаффӕ хӕссын байдыдтой йӕ райдианы сыхгӕнӕн уыцы заводжыджы. Фӕлӕ тартӕккӕ цыма фӕмынӕг кӕны уыцы фӕндон ӕмӕ мах Дзуардтӕнкувӕг адӕм се ппӕты номӕй, хистӕрты номӕй сидӕм нӕ хицауадмӕ. Кӕд Йосы ныфс уӕхимӕ райстат ӕмӕ йӕ райдианӕй загътат, сыхкӕндзыстӕм ӕй, бацархайдзыстӕм йӕ сыхкӕныныл, зӕгъгӕ, Уӕд ӕрмӕстдӕр размӕ, фӕстӕмӕ мауал къахдзӕф кӕнут, цӕмӕй уӕ Ирыстон адӕм разы уой еуей туххӕй. Еуей курӕг стӕм ӕма нӕ райсоми бон, нӕ кӕстӕртӕ, не сони бон рӕсугъддӕр кудӕма Иристон, ӕнӕ низӕмӕ рӕсугъддӕр амондджиндӕри куд цӕра, еуй-еуй стур хъуддаг уомӕй бацархайуд, еуй курӕг стан. Мах дзуаргълӕгтӕ стӕм, гидзӕнзӕн мӕнӕ еудзийнад имархайӕн, ӕма мах дӕр уо фарсмӕ рбалӕудзыстӕм. Бахъӕудзӕ ма нӕм куы фӕдзурат, уӕд уо фарсмӕ уыдзыстӕм.